Ñañembo'éta ñañepyrũ hag̃ua. Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ore Ru yvágape reiméva, toñembojeroviákena nde réra, ta ore añoamba nde mborayhu, tojejapo ne rembipota, ko yvy ári yvágapeguáicha. Eme'ẽ oréve ko árape

páhina 38, 39 ñamba'apóta. Jahechamíta ñande rete, che rete, mi cuerpo. Ñaporandumíta, aporandúta Rosítape, Rosíta, mba'éicha ja'e mi cuerpo guaraníme reikuaápa? Aikuaa mbo'ehára, che rete. Oĩ porã Rosíta, néi, Eh, jahecháta? Japorandumi Jose'ípe. Jose'i. Aime mbo'ehára. Mba'éicha ja'e cabeza guaraníme, Jose'i. Akã mbo'ehára. Oĩ porã, oĩ porã, Jose'i. Néi. Péicharõ, ko'ápe jaguereko akã. ha akã, he'a hína akã, che akã. Jearrepetíta, vamos a repetir ja'e jeýta, che akã. Muy bien, oĩ porã. Juru, boca, che juru. Resa, ojo, che resa. Retyma, manantiál, che retyma, pe anambi, jaguereko ko'ápe he'i che nambi, peiko'ápe py, che py. Néi, péva pejapóta he'i ko'ápe hasáteno nde ahechauka nde retére, pasa al frente y mostrar péape japóta pende róga pe vendesy pende túva amiga hacer en casa jepa decir che akã che rova ir mostrando che akã che rova este mi cara che resa mi ojo che py mi pie che nambi mi oreja che retyma mi pierna. Entonces, tocarse. Bueno, entonces ese es como un ejercicio. Ejapota upea. Aja ko'anga ñamoñe'ẽmíta peteĩ moñe'ẽrã jahasáta siguiente página ko'ápe. Pea jaleéta he'i ñandéve ehechauka nde retére che akã. Mostra con tu cuerpo mi cabeza. Upéicharõ, haga ko'ápe. Che akã. Ko'ág̃a ehechauka, dice, ahora mostra. Che juru mi boca. Che juru. Ko'ág̃a. Muy bien. Upéicharõ ñanemoñe'ẽrã héra che akã, mi cabeza. Repetimos, van repitiendo después de mí. Che akã. Che akã oguereko. Les voy a ir traduciendo, después vamos a leer sin traducir. Che akã oguereko. Tesa tĩ juru apysa nambi. O sea que este ya sabemos. Tesa ojo, tĩ, nariz, juru, boca, apysa es oído, nambi, oreja. Che juru oguereko. Mi boca tiene. Tãi ha kũ. Diente y lengua. Che resa rupive ahecha. a través de mis ojos veo, che tĩ rupi ahetũ, a través de mis, de mi nariz huelo, che juru rupi ve akaru, a través de mi boca como, che apysa rupive ahendu, a través, a, este rupive a través de mi eh, oído escucho. Bueno, ahora sin traducir leemos. Che akã, Che akã oguereko tesa tĩ juru apysa nambi. Che juru oguereko tãi hakũ. Che resa rupive ahecha. Che tĩ rupive ahetũ. Che juru rupive akaru. Che apysa rupive ahendu. Muy bien. Oĩ porã. Ko'ág̃a jajapóta ko tembiaporã oĩva ko'ápe, número uno, peteĩ ehendu mbo'ehára he'íramo ñe'ẽpoty che akã, ko'a ñamoñe'ẽma, ajépa, jaleímo este así, pepevénte, mba'érepa oñe'ẽ emoha'anga. Ko'a oñe'ẽ, ko'a ko moñe'ẽrã che akã oñe'ẽ upéicharõ ñane akãre, ko'ápe dibuhar, akã. ko'ápe mbohapy. El tercero. He'i ñande mba'épa he'ise che akã oguereko. Qué quiere decir mi cabeza tiene? Eporandu ne mbo'ehárape. O sea que acá ya les traduje. Che akã oguereko. Mi acá escribir. Mi cabeza tiene. Entonces, che akã oguereko. Mbohapy, a ver, pasamos. Jehasáta irundy.

Ere ha ahechauka ne irũnguérape, ko'ã jejapóta ñande rogaygua ndive. Deci imostrarle a tu familia. Che rova, ko'ápe. Che resa, ojo. Che tĩ, che juru, che rãi, che kũ, che e. Ko'ápe hína, apysa pe ahy. Nambi kóva. Upéi he'i ñande emoñe'ẽ nambi, lee, nambi ohendu. Eh, ko'ápe kua jejapóta ñande kuadernope, ñe'ẽndy, recortar un y escribir un renglón. Este, record, recortar y pegar. Un, tesa, nambi, ti, ha tai. Entonces, este, un, un renglón, tesa, escribir un renglón, nambi, abi, ti, ha tai. Cuaderno, bebé. Ñe'ende, poner así y escribir. Eh, ha ko'akatu pundiekõi es eh, digrama. Pe aje ajeáta este, este vamos a dejarlo este, akã este rreplokuaápema. Bueno, ha pe peve ñane rembiapo, muy bien. Ahátama che, ahátama, y ustedes me dicen tereho porãite mbo'ehára. aguyje.